Merhaba temaşevan ezîz. Em ji bo bernameyeke nû di ser pêşberî we ne. Bi navê bername wek hûn zanin pirs û bersiv e. Mêvanê me yê vî heftê Pirêz Necat Zivîngî ye. Kek Necat tu xêr hatî bernameya me. Sağ bî spas dikim êvar baş. Çawanê baş î kêf hal. Sağ bî bawer tu her hebî tu çawayî baş. Gerek spas ketim. Ez ez jî baş im. Hêvîdarim li ba te korona tune ye, rewşa te û malbat bi tevayî baş in. Tu pirsgirêk tune ye. Gelek spas. Rewşa me xweş e. Hêvîdarim bi vê xweşiyê bidome. Xweştir bibe. İnşallah kekim. Keke tu bername me kêm zêde dizanî texmîna min. Bernameya me bi navê Pirs û Bersif em derdorê bîst pirsan em ê ji te bipirsin. Beriya vî pirsê ez dixwazim behsa hin tiştan bikim. Berê her tiştê hevalê me yên ku li ser Twitterê li me anha temaşe dikin bikaribin rete bikin em ê kêfxweş bin mexsed em bigihêjin gelek kesan. Ew hevalê me ku ser YouTubeê temaşe dikin bikaribin lînkê jî ji hevalê xwe re bişeynin em ê kêfxweştir bin. Kêk Necat anha em li ser Facebookê, Twitterê û li ser YouTubeê bi hev re vî bernameyê min bi hev re bikêşin. Ez dixwazim behsa du tiştan bikim. A yekem bernameya me derdorî bîst pirsan e û ji bo her pirsan em di nav deqeyekê te dixwazim tu bersiv bidî. Herê te deqeyek hin caran tu însiyatîf bikar bînî ser çavan tu mêvanê me yî. Tenê carekî heqê te ye ku tu bijî ez naxwazim bersiva vî pirsê bidim. Carek heqê te ye tu bi kar nehînî bo me çêtir e. Em hevalê hev in jî hîvîdarim dawiya bername dilê me ji hev nemîne. Çünkü ez hema ji du saat pirs xwe ji şopîneran hat hevde pirsî min amade kir. Bi vî rengî em bername xwe teqrîben 25 deqe de biqedînim. Necat Zivîngî çar berhemî hene zembîlfiroş û kitêbeke derbarê Rehmî Eqariyê ye û kitêbeke din jî Stêrkên Edebiyata Kurdî sê çar sal berê çap bû. Çapa nû em ê mehek du meh şûna çap bikin û pirtûkanê dawî jî ya helbestan sews me çap kir mehek berê. Kek Necat Ser tu bixêratî û dest pê kede em hinek çend pirs derbarê te bikin û paş jî pirsên din em ê hîdî hîdî bînin. Pirsa yekem em hinek te nas bikin di nav deqeyekî de tu behsa xwe çi dixwazî bikî yanî Necat Zilingî kî ye di nav deqeyekî de tu bikarî bibersivînî em kêfxweş bin. Ez jî di wî areyê de tu bersiv bide ez jî di wî areyê de temaşa hesabên din bikim ku em li wir jî gelek însanan bînin ser ekranên me. Belê li zivinga Hebiz bin yan ku nêzîkî Mêrdînê ye ji dayik bûm. Li Batmanê mezin bûm û li Batmanê min xwend heta zanîngehê. Zanîngeh min li Kocaelî zanîngeha Kocaelî Hiqûqê beşa Hiqûqê min qedand. Li Diyarbekir min dest bi parêzeriyê kir Heft salan li Amedê xebitîm. Pişt re hatim Stenbolê. Ji wê demê ve heta niha li Stenbolê dijîm, parêzeriyê dikim û wek hobî û berpirsiyarî ez di qada kurdî de jî dixebitim, lêkolînan dikim. Bi giştî di warê lêkolîneriyê de ez heta niha min berhem nivîsîn. Berhema me ya dawî bû helbest. Lê pênc berhemên min hene, te got çar, çar heb bi kurdî ne. yek jî bi tirkî ye ew jî di Sibatê de hat weşandin. Hiş û ronakbîrî di derdora fikr û nêrînên Seîdê Kurdî de hiş û ronakbîrî tê nirxandin ew jî bi tirkî ye. Belê kekê rast e min ew ji bîr kiribû. Pirseke me bersiva em derbasê pirsa duyan bin spas te nav di nav teqrîban pêncî saniye de bersivan spas gote. Pirseke din kekê derbarê te dîsa Te bi çavê xwe hinek behsa xwe kir lê biya te ji derve necat sivîngî çawa tê nasîn yani bi çavê gel biya te necat sivîngî însanekî çawa ye yani bir fikra ku em ji te sed kesan dipirsin û ev sed kes biya te ji bo necat çi dibêjin Belê bi rastî daxwaza dilê min ew e ku ez haya zêde kesekî ji min tunebe Îro sedemê ku hinekî em li ber çavan e, ji ber berpirsiyariya me ya kurdayetiyê ye, ji ber rewşa miletê me ye. Lê azadî di xuyanekirinê de ye, heqîqet jî ev e. Ez bi xwe xweyekî gelek ji rêzê dibînim lê belê gelek cara ez lê rast têm ku dema mirovek pirsê ji min dike Weke ku min mirovekî gelek giran, gelek nizanim çawa yanî ku nikaribe bigihîje û pê re biaxife û pirsa jê bike û pê re nîqaşê bike, ez li vê hinekî heyrî dimînim. Yanî sedemê vê çi ye? Ez li ser wê difikirim. Belkî ji Demboriya me be ku di nûciwaniya xwe de em mirovên îdealîst bûn, gelek ez niha jî îdealîst im. Lê yanî me wek barên giran û hinek berpirsyariyên giran dabûn milê xwe ji nûciwaniyê û vir de. Belkî jî ji bandora wê ye yan jî ji hinek xuyaniya hinek wêne û dîmenan e. Yanî min wek mirovekî gelek giran dihesibînim lê ez ne wisa me. Ez dixwazim mîna hemî hevalan yekî ji rêzê bijîm û bi vî awayî bêm naskirin jî. Yani ez çend sala te nas kim heya niha tê yani pêşbîniya kusa çênebiye alî min ve ku tu mirove kosayî lê her hal bêhtir di vî warê de ji bo te şîrove hatine. Kekin ha pirsê me tevlî hevin berê belkî te temaşe kiribe jî ez tevlî hev dipirsim. Yani hin caran belkî behsa heyata te, hin caran pirsên dûrî te derbarê Kurdan, hin caran pirsên derbarê Kurdan. Ji ber wê dema pirsên bê eleqe min ji te pirsî şoq nebî kêf xweş dibe pirseke din kekê di heyata te de heta niha poşmamiya te poşmanbûna te di nav hiç çêbûye yani an jî em wiha bipirsin bifikre ku bûyerek çi bûye û tu gelek poşmamî xwezî min ew nebikira an jî nebûya tiştekî bî vî rengî di heyata te qet çêbûye Yanî bi rastî ez zû bi zû gavekê navêjim û dema ez gavê davêjim jî heta ji min bê ez lê poşman nabim. Ez dixwazim ku di wê gavê de di wê fikirîn an di wê çalakiyê de ji bo min têgihîştinek hebe. Ji ber wê ez zû bi zû poşman nabim. Lê dema niha ez difikirim gelo ez li çi poşman bûme? Yanî helbet poşmaniyên biçûk ke hene lê poşmaniyeke min wisa zêde mezin bi rastî jî tune ye ji ber ku di hemî jiyana xwe de ez bi ûjdan tevgeriyam û tim li pey zanînê bûm û heta ji destê min hat min ya qenc kir ya xirab nekir û her çiqas di uslûbê me de hinekî em mirovên bi kelecan in, bi coş in Lê di jiyana xwe de ez ti carî nebûm mirovekî tûj û bi tundî tev negeriyam ji ber wê yekê poşmaniyeke min î mezin tune ye. Herikekî min heval no yanî ku ji bernameyê me nizanin ez bibêjim yanî di bernameyê me de hîç heya mêvanan ji pirsan tune ye. Heyva jî hebe her wiha pirsê we jî hebin em dikarin wê jî bipirsin. Yani derdurê bîst pirsê min hene lê yek du jî em dikarin ji mêvanan bigirin ger pirsê wan hebin hîn binivîsin em ê ji kek necat bipirsin kekê pirseke di nej te pirsin tu bifikre ku siberoj de me kurdistanek azad ava kiriye biye te divê sistema wî dewletê çawa be yani em bi kîjan sistemê de bijî bila kurd kîjan sistemê de bijî Heke sebero devletekî me hebe. Yani Kurd miletekî pirrengî û pirdengî ne û di çanda me de di hişmendiya me de jî bi rastî ev heye her çiqas îro ji ber bindestiya me em travmayên ku lê rast tên ev travmayên serdest tên me ku ji ber miletên zordest in miletê yekdeng û yekreng in û her dixwazin Hemîd Cudahiyê biçewsînin, ji ber van travmayên van serdestan her çiqas em jî hinekî bi vî rengî tên xuyakirin jî lê di rast yanî dema em dîroka Kurdistanê û miletê Kurd dixwînin em dibînin ku miletê Kurd miletekî pirdengî ye ji ber wê yekê Kurdistaneke belkî federal dê bête damezrandin belkî wê ji çar dewletên xweser pêk bê. Belkî li gor hizr û baweriyan yanî mîna Elewiyan, mîna Êzîdiyan, mîna cudahiyên civaka me yên din belkî sîstemên rêvebirinê yî cuda cuda jî pêk bên. Yanî ez bawer im wê Kurdistanek di Rojhilata Navîn de pratîka herî demokrat, herî ku xwezî Pê bê anîn wê bête damezrandin ez wisa hêvî dikim û wek hevokek dawî vê jî bêjim yanî teqez baweriya min bi vê heye îro em belkî pêncî milyon yan jî zêdetir kurd in lê heger pênc sed milyon kurd tenê jî bimîne dawî wê ew dewleta serbixwe ya Kurdistanê bê damezrandin. Qet gumana min ji vê tune ye. Berê keke me inşallah. Pirseke din, ji bo siberoja kurdan gelo hîç xeyalên te hene? Yanî ji bo siberojên kurdan hîç xeyalên te hene? Helbet em belê belê yanî helbet bi giştî xewn û xeyalên me derbarê miletê me de ne ji ber ku miletê me di rewşek xirab de ye li gor miletên dî yên cîhanê, em di rewşek paşvemayî de ne, em di rewşek bindestiyê de ne, hatine kolonîzekirin, mêtingeriyek li ser me tê meşandin. Yanî mirovekî ûjdanê xwe neavêtibe û mirovahiya xwe dananîbe aliyekî bi ew ne pêkan e ku xewn û xeyalên wî bi giştî ne di derbarê miletê Kurd de bin û ne di derbarê Kurdistanê de bin. Yanî xewn û xeyala me ew e ku Kurd yekî gava yekem Hemî Alî û partiyên Kurd hev bigirin, destê hevgirtinê û biratî û xwişk û biratiyê dirêjî hev bikin, milê xwe bidin hev, yekdengiya xwe di derbarê serxwebûna Kurdistanê û mafê birêvebirina Kurdistanê ji aliyê miletê Kurd ve ji vî alî ve yekdengiya xwe pêk bînin û wek gava duduya bi desthilatan vê yekê bidin qebûl kirin, gavên gelek erênî bên avêtin wek perwerdehiya bi zimanê kurdî wek hemî astengiyên li ber kurdî rabûna wan û sînorên di navbera her çar pênc parçeyên Kurdistanê de adeta bibin sembolîk, kurd zêdetir karibin hev nas bikin û bidin û bistînin di nav xwe de û ya herî dawî jî ku kurd weke miletekî yekgirtî سیستما wê çi be bila be ne unîter ez behsa rêvebirineke unîter nakim lê wek miletekî yekgirtî em bikaribin di medyaya xwe de, di hizr û hişmendiya xwe de, di rewşenbîriya xwe de û di rêvebirina xwe de bi ser kevin ev xewn û xeyala me hemî kurdan e. Peki pirseke şexsî ji te bikim. Tu ji kîjan karakterê xwe acizî? Sî karakterê xwe ez dixwazim tu ji me re bibêjî. Tu ji kîjan karakterê Necat Zilingî acizî? Belê. Yanî Necat Zivingî mirovekî çawa di dilê xwe de çawa ye dema bi yekî re dide û distîne wî jî mîna xwe dihesibîne. Yanî wek hevaltî û wek hezkirinê ez dibêjim. Ne ku her mirovê ji rêzê li kolanê ez lê rast hatim bidim bistînim. Lê dema ez hevaltiyekê datînim û dema hez dikim ji mirovekî yan mirovekê ez di dilê xwe de çawa bim wî wê jî mîna xwe dihesibînim û di wir de ez gelek caran lê rast têm ku ew mirovên hemberî me di dilê xwe de ne wek me derdikevin Yanî em vê heger wek dilpakiyê bi nav bikin ez dikarim bêjim ku ez hinekî ji vî aliyê xwe acizim ji ber ku gelek caran ew dilpakî li hemberî xwe ji ber ku mirov dema nabîne mirov li hinek tiştan poşman dibe belkî ez ji vî aliyê xwe acizim. Aliyê min ê din yanî belkî aliyê min ê din yek îdealîzm be yanî ez mirovekî îdealîst im. Xewn û xeyalên me di her alî de hene. Aliyê kesanî de, aliyê malbatî de û aliyê miletî, neteweyî de hene. Ez hêvîdar im ku ji wî alî ve em bi her awayî bi ser kevin û aliyekî din belkî ez huner, helbest, romantîzm ew aliyekî wisa heye ez ji wî jî neacîz im jê hez dikim. Peki ez pirseke din ji te bikim. Misilmantî an kurdayetî? Yanî biya min du tiştê cuda ne. Kurdayetî siruşta me ye. Em nikarin bêjin kurdayetî na. Yani şansekî me ye. Ez li ser siruşta xwe me, yanî misilmanetî weke hizr û baweriyekê ye û şablonek wê yî, têgeheke wê yî civakî û dîrokî heye. Yanî têgihiştina min yî misilmanî ye, ez vê jî bêjim ne mîna ya civakê ye û ya ya di ji berên me de heye ne mîna wê ye. Ji ber wê dema ez misilmanetiyê di nav hevokekê de bi kar bînim divê bête zanîn ku pênaseyeke min a misilmaniyê ya taybet belkî takekesî heye. Ji ber wê yekê ez nikarim hevoke kusa. Ez li ser siruşta xwe me, siruşta min kurd kurdbûn e, ez kurd im, endamekî miletê kurd im û li ser vê siruşta xwe mezin bûme, yanî zivingî me. Lê digel vê ya êdî fikr û felsefe û hizr û bawerî û aliyên mîtolojîk, aliyên mîstîk gelek belkî baweriyêt me hebin, ew tiştên taybet in, taybetê kesayetiyê ne. Yani tu tam bersivek nadê e, ev yan jî ev. Her dukan de diçî û tê. Yani ji ber ku ne du tiştê hemtayê hev in ez nikarim bersivek Dîsa ji bi wî hin tişt rengî bidim. muhaqqeq dîsa ji hin tişt muhaqqeq di dilê me re te ezîztir e. E, Keko heger musulman e, e, ez bersiva te bi vî awayî bidim. Heger pêwîst be ferz be ku bersivek bê dayîn jî ji ber ku misilmanetî piştî kurdayetiyê ye, helbet ez ê bêjim kurdbûn, kurdayetî çunkî misilmanetî dipeyre tê. Yanî tu wek kurd diwelidî ji dayik dibî û di pişt re tu tercîhekê dikî dibî misilman, dibî file, dibî êzîdî, dibî elewî, dibî tiştekî dî, ji ber wê helbet kurdbûn pêş e. Belê Kekê min spas bo bersiva te. Pirseke din ji te re bikim. Niha tiştê ku bala min kişandiye gelek Kurdên me dönüm noktası ya wan e. Hinek insan xwe şevan naçe ku ez dibijim dönüm noktası. Peyve ke min Kurdî dixwazin ez bikar bînim lê ez vî peyvê hez dikim ji ber ez dixwazim bi zanebûn vî peyvê vî hevokê bikar bikim. Dönüm noktası ya te a ji bo Kurdbûnê heye gelo? Belê Yanî heta sala du hezar û dehan em li ser hinek hizr û têgihîştinên civakî û dîrokî mezin bûbûn, em li gor wan qaliban tevdigeriyan lê piştî du hezar û bi rastî em dikarin ji du hezar û heftan jî dest pê bikin piştî min zanîngeh qedand û ez li hatim Kurdistanê û di warê Kurdî de min dest bi xebatê kir Hêdî hêdî ez bi xwe hesiyam ku em ji ji siruşta xwe hatine dûrxistin. Yanî ew hemî sazî û dezgeyên civakî, dînî, olî yan dewletî fermî em ji siruşta me dûr xistine û em xistine qalibekî li gor dilê xwe ji bo ku me bi hêsanî bi kar bînin, bidin emelandin, bişuxulînin. Piştî zanîngeh min qedand ez hêdî hêdî li vê hay bûm Lê belkî di jiyana gelek Kurdan de şikestina herî mezin komkujiya Robozkê ye. Yanî di wê heta wê komkujiyê jî min dîsa hêviyek dikir ku ev mirovên dibêjin baweriya me bi Xwedê heye û em misilman in, zordestiyê nekin û zulmê nekin xwedîtiyê li zulmê nekin, nebin kirdarê zulmê. Yanî romantîzmeke me yên wisa hebû heta wê demê lê piştî Robozkê komkujiya Robozkê êdî min got rêxistina ku di yanî cemaet partiya ku di destê wê de hêz hebe û bi hêzê bişuxule û hêzê bixwaze, hêza çi be bila be, bi çi rengî be bila be Min got êdî bawerî bi wan nayê anîn û min baweriya xwe, hêviya xwe ji wan birî û min got dewletek bi kum û bi şaşik jî pêk nayê tiştekî wisa tune ye. Yanî heta wê demê belkî me digot akp ev hikûmeta heyî hinek tiştên qenc bike belkî hêviyê me hindik bi jî hebû lê piştî wê komkujiyê min ew hêviyê xwe bi her awayî danîn aliyekî û barînek. Belê. PKK pirseke din ez ji te bikim. Niha ez gelek parêzeran nas dikim ku bi edebiyat re têkîldar in. Xisûsî ez dixwazim vê ji te pirsim. Yanî çima ev parêzer yanî eleqa wan bi edebiyata bi taybetî yên kurdî yanî nasî min gelek henin. Çima sedema vê çi ye? Heke hebe bikarbîdina deqeyekî de deqekî derbas nebe ji kerema xwe. Yönetmenê me dibêje zêde zêde dirêj dike deqekî derbas nebe. Belê. Yanî ez jî car caran li ser hizirîm lê negihiştim bersiveke vê pirsê lê niha te pirsî ez dîsa hizirîm hat bîra min bawerim ji ber ku parêzerî karekî serbixwe ye yanî amirekî wî, memûrekî wî tune ye, mesaiyekî vî karî tune ye. Mirovên ku parêzeriyê dikin hinekî dî xwe azad dibînin, hîs dikin hem ji aliyê ekonomîk ve hem ji aliyên danûstandinên civakî û mirovî ve ji ber ku azad e diafirîne. Yanî berê xwe dide afirandinê, berê xwe dide hunerê, berê xwe dide edebiyatê, berê xwe dide helbestê û wekî din. Yanî bawerim sedemê wê ev azadbûn e. Azad bûne. Peki pirseke derbarê edebiyatê ez te bipirsim. Niha bi çavê xwînereke ez dixwazim tu vî bersivînî. Biya te weşanxane lîsê bi serkeftiyan avesta lîs heya na pênsit berhem derbas bûn avesta jî nêzê hefsê diye an jî belkî bû hefsê cîvan vî mehê. Biya te kîjan bêhtir serkeftiye bi çavê xwînerekî Belê, yan bêguman avesta ye. Mesela niha li ser pirtûkekê dixebitim. Hema bêje çavkaniyên ku ez digihîjim wan dinêrim ji deha heftê wan, heştê wan ji avestayê hatine weşandin. Yanî bêguman avesta herî serkeftî ye. Baş e. Pirseke din, tu bêhtir bi edebiyata klasîk re mijûlî, li ser vî bernameya te jê bû. Yekê

Ew ti kes nikare ciyê wî bigire. Di edebiyata kurdî de lutkeya herî bilind e û piştî wî Ehmedê Xanî ku qedr û qîmeta wî ji aliyê hizr û hişmendiya kurdayetiyê ve jî tekane ye û bê hemta ye û piştî wan jî ez dîsa ji serdema klasîk ya ya kevnar mînakan didim Feqiyê Teyran yanî Melê Cizîrî, Ehmedê Xanî û piştre Feqiyê Teyran. Belekekî zana şîroveyan didim gelek hez kirî tene yanî her kes dibê ez Necat Zivîngî hez dikim Necat Zivîngî hez dikim ev hezkiriya te ji ku tê ya? Gelek spas dikim ji ber ku ez jî ji wan hez dikim yanî bi rastî ez ji miletê kurd gelek hez dikim demekê dema ez bi kurdekî re diaxifîm min min gelek bi pesindan yanî ji dilê min wisa dihat mesela xortek ez dikarim bêjim Çawa? Tev behsa te dikin. Heyfa te bawer em bi xêra te niha li vê derê dikîjin hema. Çekê pirseke din eşte bikim. Niha berê yani ez sê çar sal te nas dikim lê tabi berê jî min te dişupand û piştî ku têkiriya me nêz ve çêbû û me kitêba te jî derxist bi navê sewsî ana ku reklama jî derbas dibe gelek însan ji me dibêjin mesela Necat Zivîgî mirovekî hîzbullahçî ye an jî hîzbullahçî bû ji vî vî mija tu çi dixwazî bijî tu berê hîzbullahçî bû yan na pirseke pirseke tam ê şerê ye kerem ke ez vê vêjim yanî mirov di zarokatiya xwe de dikeve hinek tora ew ne bi tercîhê pêk tê aliyê minî aliyên dînî olî ji zaroktiye ve pêk hat lê ne ji malbatê ve pêk hat ew jî siûda minî herî mezin bû ku ne ji malbatê ve pêk hatibû. Niha ez li gelek profîlan rastêm yê ku ji malmela û mal malşêx felan tên ez dinêrim ku Derbaskirina hinek têgihîştina ji bo wan mirova gelek zehmet e lê yê min ne wisa bû. Yê min yanî dîsa zaroktî bû lê ne ji malbatê hatibû ji derdorê hatibû. Ez di nav yanî ne hîzbûlaçî tenê ez di nav hemî cemaetên ku xwe wek olî didin nasandin hema bêje têkiliya min bi hemîyan re çêbû. Ez hemîyan ji nêz ve û ji hundur ve nas dikim. Ez tica yanî hîzbûlaçîtî ji di misilmaniyê de biya min du xetên sereke hene yek xeta sofîtiyê yanî e, tasewufê û yek jî xeta selefîtiyê yanî îslama siyasî. E, Belê. yanî hîzbûlaçîtî ji ber ku xeta îslama siyasî temsîl dike bi têgehîştin ez ti carî nebûme xeta îslama siyasî. E, yanî di salên Ji salên dibistana navendî û lîseyê vir ve her û her nêrîna min a nêrîna min a dînî Seîdê Kurdî bû. Seîdê Kurdî jî ji xeta tesewuf û mîstîsîzmê tê. Yanî baweriya min ê dîn her gav ew bû yanî. Lê wek parêzer. Yani Ancî wek wek fikir, wek hizr û wek fikir mêjî û têzî wan nebû. têgihiştin na. Wek hizr û mêjî û têgihiştin na lê wek parêzer û wek e, di nav civakê de helbet derdora me de mirovên wisa çêbûne û me jî wek parêzer jî cî girtiye û li gel hev me hinek kar kirine, karên yasayî, karên legal. E, Belê belê. wek e, rêxistineke îllegal tu carî têkiliya min çênebûye. Belê kekê min pirseke din ez ji kekê xwe pirsim. Gelo nivîskarekî kurd heye ku anha dijî? an jî nivîskarek e ferq nake ku tu jê hesûdî dikî yanî ya çi merfekî jî hatî yanî çi jineke jî hatîye xwezê ez jî wek wê an jî wî jî hatî bûma gelo heye yan tune hebe tu parve bikî di nav deqeyekî de Belê yanî ez e, Bextiyar Elî ji ji ji hişê wî ji hizra wî ji wan xeyalên wî yê kûr dihesidim bi rastî Bextiyar Elî gelek serkeftiye û kêfa min gelek Ji piralîbûna Ferhad Pîrbal re tê, ez adeta ji wê alî ve heyranê wî me û wekî dî jî mesela rewşenbîrên kurd mîna Micahîd Pîlîcî mirovên gelek serkeftî hene ku mirov xweziyê pê tîne mîna wan bikaribe gelek qonaxan derbas bike. Berekek Necep, pirseke din. Gelo ez vî pirsê ji bo kesên ku rehmet kirine dixwazim bipirsim. Îdolê te an jî qehremanê te yê Kurd heye yanê ya xwezî ez jî wek wî bama yanê an jî xwezî ez bi wî re bama bi wî re bijîya ma kesekî bi vî rengî heye gelo? Yanî berê min Seîdê Kurdî wek îdolek ji bo xwe didît heta di hinek hevpeyvînan de min û bi wî rengî bersiv jî dabû. Piştre yanî Ehmedê Xanî jî li gel wî bo min bû wek îdolekî gelek mezin, serkeftî. Lê niha tu bê jî yanî wek karaktera min, kesayeta min yê herî nêzîk bo min Melê Cizîrî ye. Ji ber ku Melê Cizîrî ti bend û barîyer û qalib û klîşe nas nekirine û bi rewanî hizr û fikra xwe û nêrîna xwe û îşqa xwe vegotiye. Ji ber wê ez Mirovê ku tu bêjî îdolê te yê sereke û yekem kî ye? Ez ê bêjim Melê Cizîrî ye. Melê Cizîrî ye. Pirseke din, heke tu Kurd nebûyayî te dixwest kîjan netewî bî? Mesela carinan ji min dipirsin ev, min digot xwezî ez cihî bûma. Yani Belê. Çima ji ber ku jîhatbûna wan û li hevgirtbûna wan yani ji heqos ne tena xwe Belê. hez dikin û hev digirin ji ber wê jî be min dixwaz xwezî ez cihî bûma. Aliyê dînî nebûman jî weke em bêjin kesayet, ehlaq, karakter ez wek bûma me. Tu Yanî niha te bi vê mînakdanê te bandor li ser bersiva min kir. Bawer im miletê neteweya herî serkeftî di cîhanê de di hemî dîrokê de dema mirov dinêre digel ku kê min jî lê belê cihû gelek serkeftî ne. Mirov yanî dikare bêje heger ez ne kurd bûma xwezî ez cihû bûma lê ez her gav vê dibêjim ez dibêm ku ez ne kurd bûma jî ez ê bihata bibûma kurd. Yani ji bo min nêrîna jiyanê têgiştina jiyanê bi vî rengiye ji ber ku Kurdbûn îro kela rûmetê ye bo hemî mirovahiye ez wisa difikirim. Belê belê keke. Pirseke din ez bersivavê jî meraq dikim arast. Tu zewaca bi aşqê dixwazî an zewaca bi mantiqê? Biya te kîjan? Yani biya min her tu zewcandî bûyî nosa biya min her du jî dibin eşq jî dibe û mantiq jî dibe lê cîhan wê ber bibe zewaca mantiqê bimeşe yanî mantiqa li ser zarok bû ez wî rengî texmîn dikim. Yani tu dibê zewaca bi zarok ve girêdayî çêtir e. Yani eşq nebe. Te li ser profîla xwe jî eşq Yani zewaca zewaca bi eşq jî dibe lê çûyîna meşa çûyîna mirovahiyê li ser zewaca bi zarok ve girêdayî yê ez wisa dibînim. Belê kekê. Pekî pirseke din derbarê helbestan ez pirsim. Biya te rênas jiyan bêhtir serkevtiyan helbestên wê an rojen barnas. Ke Rênas Jiyan. Yanî Rênas Jiyan helbestî wîn ji Rojen Banas. Min serkeftîtir dît ji zêdetir jê çêj û tam wergirt jiya Rênas Jiyan zêdetir. Berê keke em hatin pirsa xwe ya dawî ya pirsa min ê sabît e ji xwe ez hemû hevalê xwe dostê xwe nasê xwe ji her kesê vî dipirsim ez gelek xeyalên însanan meraq dikim ez xeyra tê herî mezin meraq dikim Xeyra tê herî mezin çi ye? Û ez binêrim pirs hene yan tune ne li gor wî em bernameya xwe hêdî de em qedînin. Yanî xeyala herî mezin ku em bikaribin ew berhemên di dilê me de ne ji bo ku em biafirînin em hewla wan didin ez bikaribim wan berheman biafirînim û pêşkêşî civakê bikim. Di hizr û fikra ramana felsefî de bikaribim bigihîjim kûrahiyek gelek bi dilê xwe û Kurdistaneke azad em di jiyana xwe de bibînin û lê rast werin ku Kurd êdî di cîhanê de bi serfirazî û serbilindî di nav hemî miletan de dijîn û ti tirsa wan, ti metirsiya wan ji ti tiştî û ti kesî nemîne. Berêkekî min Maret Ava, bername gelek xweş bû. Em aniha min temaşeya şîroveyan kir. Gelek silav hene ji te re, gelek hezkirî hezkirî xwe nivîsîne. Lê pirseke ku ez ji te bikim di nava wan de tune ye tiştê ku ez dibînim. Em gotina te ya dawî bigirin û paşê bernameya xwe em ê biqedînin. Yanî gotina min a dawî em ji hev hez bikin. Ji ber rewşa me ya taybet Pêwîst e em ji hemî kesî bêtir ji hev hez bikin, li hember hev bi têgihîştin tevbigerin, ji hev re nerm bin, ji hev re kêm deynin, destê hev bigirin, milê xwe bidin hev. Yanî kurdbûn îro tiştekî hêsan nîne. Di di welatê me de jî û di cîhanê de jî ji ber vê yekê yanî ti kes rehmê jî li me nake, ti kes bi destê me jî nagire. Divê em bi destê hev bigirin, ji hev hez bikin, ji hev re kêm deynin, û siya hev li ser hev qebûl bikin û hev bi ti kesî nedin. Heger em karibin vê yekê, vê hezkirinê di nav xwe de pêk bînin ez bawer im em ê di demeke kurt de gelek serkeftinên mezin bi dest bixin. Berê Kek Kek Necet bi kurt û kurmancî got Yekîtî, yekîtî, yekîtî hêvîdar im kurt niha ve û sibe roj de yekîtiya xwe ava bikin. Gelek spas Necet, sohbetek gelek xweş bû. Hêvîdar im kesên me temaşe kiribin jî jê sûd wergirtibin.

Silav û rêz û hezkirinê min bo hemî temaşevanên hêja bila her hebin û her di xweşiyê de bin. Bilê. Ser şevan êvar baş. Masa.